On bäş Prodan we S ýigrimi dört Ultradan gymmat. Ikisiniňkidenem gowy kameraly we üýtgeşik dizaýnly flagman göz öňüňize gelýärmi? Ýüz prosent bilýän häzir kommentariýada ýene-de waýna başlaýar S ýigrimi dört Ultra gowy, on bäş Pro gowy suratda düşürýär diýip, ýöne oglanlar we gyzlar, şo telefonlaryň hemmesini elimizde saklap, olaryň kamerasy bilen tanyşyp gördük. Oppo Find X7 Ultra ýaly şolaň birem surata düşürip bilenok. Geliň bu telefon bilen ýakyndan tanşalyň. Telefonyň harakteristikalary barada aýdyp oturmaklygyň gerekligi ýok. Bul hakyky flagman. Snapdragon sekiz gen üç prosessor, on iki ýa on alty gigabaýt ram we bäş ýüz on iki gigabaýta çenli hemişelik ýat. Üstesine IP altmyş sekiz standarty boýunça suwdan hem tozandan goragam bar, ýüz watt çalt zarýadkany podderžit etýän bäş müň mAh-lyk batareýa-da oturdylandyr bu telefonyň içine. Umuman aýdamyzda hakyky raketa. PUBG-da meselesiz ýüz ýigrimi FPS berýä, ýöne bu zatlaň hemmesi bu telefonyň esasy aýratynlygy däl. Oppo kompaniýasy bu smartfony ilki bilen fotoflagman hökmünde öňe sürýändir. Şoň üçin buň içinde dört sany elli megapiksellik kamera oturdylandyr. Olaň birinjisi esasy obýektiw, ikinjisi iki nokat sekiz x zoom üçin niýetlenen telefoto obýektiw, üçünjisi, Alty X zoom üçin niýetlenen telefotoobýektiw, dördünjisi bolsa ultra giň obýektiwlerdir. Telefon hakykatdan hem surata diýseň gowy düşürýär. S ýigrimi dört Ultra-da, on bäş Pro Max-am buny görende gyraý geçip çilimjigini otlaýarlar. Ýöne şonda-da kommentariýada S ýigrimi dört Ultra gowy surata düşürýär diýip hökman ýazyň. Üns beren bolsaňyz, buň içinde iki ýüz megapiksellik boş sensor ýokdur. Altmyş dört megapiksellden ýokarsy durşuna marketiňkdir. Özüňizi satyjylara aldyrtmaň oglanlar. Ýene-de bellemeli zat bul iki sany zoom üçin niýetlenen obýektiwdir. Serediň oglanlar zoom iki görnüşli bolýar, sifrowoý we optiçeskiý. Olaň nähilek işleýändigi barada aýratyn wideo düşürip paýlaşaryn, ýöne şu wagt bilmeli zadymyz sifrowoý zoom suratyň kaçistwosyny öldürýär, optiki zoom bolsa suratyň kaçistwosyny zaýalanok. Köp kişi kamerada näçe x zoom köp bolsa şonça-da kamera gowumka diýip pikir etýär. Aslynda kameraň zoom sany oň kaçistwasyny hiç hile görkezenok. Goý meň telefonym otuz iks zoom etsin ýöne suratyň kaçistwasyny ýitirmesin, ýüz ýigrimi iks zoom edip iň soňunda biderek surat aljak bolsam onýalyk zoom maňa nämä gerek. Umuman Oppo Find X ýedi Ultrada iki sany periskopny obýektiw badyr. Surata düşünýänler buň näme zatdygyny bilýändirler. S ýigrimi dört Ultrada olar ýalyň biri bar. Ina şu wagt siz ekranyňyzda bu telefonda düşürilen suratlary görýäňiz. Olara serediň we özüňizem baha beriň. Meň pikirimçe, bu telefon diňe biziň topumyzyň karoly bolan Xiaomi on dört Ultra-dan azajyk galýar. Beýleki flagmanlaryň hemmesini gördümem edenok. Telefon Android on dörte esaslanan ColorOS on dörtde işleýär. Bellemeli zat bul kitaýski wersiýa. Gynansak-da Oppo Find X ýedi Ultra global bazar üçin görkezilmedi. Ýöne şonda-da bug içinde Russell emma Play Market Play servisleriň hemmesi işleýä, umuman hiç hili problema ýok, alyp ulanybermeli. Bu smartfony beýleki Androidlerden tapawutlandyrýan ýene bir fişkajyk bar. Olam gapdalyndaky ýerleşýän trigger, ýadyňyza düşýän bolsa OnePlus-da da bar şolar ýaly triggerler. Bellemeli zat OnePlus-am Oppo-nyň bir brendi. Ina OnePlus-dan alyp Oppo-da geçiripdirler şo triggeri, telefony bir zwoga goýýa, Obyçnyý režimde goýýa, hemem vip režim diýip ýörite bir režimi aktiwasiýa etýä şo triggeri galdyrýaň welin vip režimde hem kameralar hem mikrofonlar hem beýleki datçiklaň hemmesi bloklanýa we sizi diňläbem bolmaýa sizi görübem bolmaýa umuman bir özüniň goragy barada alada etýän adamlar üçin diýseň gowy funksiýamyka diýip pikir etýän. Şular ýaly gyzykyldy telefonlar tapyp berýänikler üçin Garant Mobile dukanyna köp sagbolsun aýtýan. Olaň magazynydan siz islendik telefonlary we aksesuarlary tapyp bilersiňiz. Üstesine-de, olarda siz tölegleri bank ýa-da kartüsti bilen hem amala aşyryp bilýänsiňiz. Indiki wideolarymyzda görüşýänçäk, hoz, sag boluň!